Ok, mécht schwéier. Dat heescht, do ass dat e bësse méi schwéier, well mer hunn e Titelcher kafen, mee do kréie mer einfach e Kiloen. Ok.
So elo mol, wann ech der en.

Da si mer nämlech dee Problem mat deem blöden, sinn déi da vegan a sinn déi hei a sinn déi do an.
An déi schmëlzen an der Sonn. Jo, natierlech
elo net Kamellen huele wou Gelatine dran ass, ne, well da si mer erëm beim Veganen derbäi.

Dass ni ee Rock gepréift mat mengem Fridge. Elo gëtt et de Fridge kee Dach op, wat passt da op dann d'Zäit? Fir mech ass den Séiftréier souguer ugehalen, all Bréif deen en hei laanscht bréngt erëm anzepaken an op d'Bäreldeng ze léien. Mir hunn ëmmer gesot, d'Bäreldeng Adress ass déi richteg an do soll alles higeschéckt ginn. Et waren awer een, zwee Leit, déi hunn dann déi physesch hei uginn.

2150 Euro. Dat ass awer e selwechte Präisberäich wéi d'Gummibären, hé? Also bis 2200 Euro däerf ech bestellen an da kucken ech nach mam Fournisseur, wéi ee mer huelen.

Also just fir nach eng Kéier ze soen, dat hate mer och d'lescht Kéier, ech melle mech kuerz beim Fournisseur un, dann kann ech Iech dat soen. Also d'lescht Kéier hate mer bestallt 1000 Ballon, nee dat kann net sinn, 5000 Ballonen misst et gewiescht sinn. Hallef, jo 5000 hate mer d'lescht Kéier bestallt. An dat huet kascht, ouni d'Quickfixen huet dat kascht 521,21 Euro. Awer keng am Frigo, där Cola, ne? Op soll mer dann nach eng fir 5000 Banneren bestellen?
Dat sinn alles déi Posch.
Dann froen ech déi och. Déi si méi séier.

Als Chef fir eis duerwen, och wann et eng Lëscht gëtt, iwwerluecht fir iergendwéi ze trieffe op d'Piraten op déi eng Säit an op déi aner Säit eppes, wat een als Zweewocherenrhythmus ausdrécklech geplangt huet, Schrëft sou wéi déi mat déi, déi fir dat an dat stinn, déi mat där an där Idee oder sou.

Bon, gutt. Allez, Bestellung si clôturéiert. Wahlwerbespot, Andy, et brennt, héieren ech. Du hues kee fonnt bis elo?

de Wien maachen. D'Iddi ass op alle Fall, fir enker ze resuméieren, déi, dass mer eng Kéier ee brauchen, deen eise Walwerbespot ophëlt, deen sech dann och mat Toun a Video auskennt, fir dass dat alles richteg a gutt ausgesäit, an deen dat da schneit. An den zweete Projet ass, dass e während zwee Weekender zum Beispill hei ass am HQ, da kommen alleguerten eis Kandidate ran, fir dann e puer Sätz opzehuelen, An da gëtt dann no an no a kleng 20 Sekonne Video geschnidden. An den drëtte Projet wär dann, dat ass awer wierklech vill méi spéit no de Walen, dass en all déi Schnipselen, déi mir mat eisen Handye gefilmt hu während der nächsten Wochen, dat zesumme mécht, sou en klenge Making of, wat och ëmmer. Maja, also wéi gesot, de Marc hat déi eng Offer do vun der Firma, de Ben giff och nach eng Firma kennen an eben nach een deen et eventuell Freelancer giff maachen, awer bei deem ass dat vläicht, jo, dee ass nach net esou richteg iwwerzeegt ob en dat hikritt an där Zäit.

Ech wollt nach den eventuell hei fir heihinner ze stellen en puer Softboxen kafen.
Si scho wéi laang hannert dem Ben, dass en mer de Modeller soll soen? Am Hannergrënn,
dat mer kënnen, dat mer hei kënnen eng Bildfoto man.
Also Softboxen, de Ben an ech hunn jo scho driwwer geschwat an mir wollten haut nach Modeller soen, déi mer, déi gutt wieren an déi präislech ok wieren. Dat sinn esou Luuchten, déi ze filmen. Ah ok, jo. Dat si déi grouss wäiss Schiermer. Also esou vill, ech sinn dofir. Mee du fënns vun bis, gell. Also Softboxen, déi 30 Euro kaschten, fënns de awer och déi 400 Euro kaschten. Déi China Gear.

genau déi selwecht Dimensioun Nenke bestellen just einfach nëmme wäiss.
Jo se goung also. Kascht awer 500 Euro.
Dat dat ass wéi ass wéi déi ënnescht déi ënnescht Schinn. Gif. Ass secher méi bëlleg am wäissen ze kréien oder? Nee ech mengen net.

Dat gëtt en ëm e Foftel vun deene 500 Euro.
Fir an der Beliichtung an dru maachen, Här Myerveen? Jo, kinns de maachen, mee brauchs de awer eigentlech net. De wäisse Stoff ass jo just, dass vill beliicht gëtt, fir dono herno op der Foto d'Leit vill méi séier ausschneiden ze kënnen, doduerch dass vu ville beliicht gëtt. Fir déi net ze wäissen, do ass e grénge Stoff. Déi DAD ass a Studien un sou Leit wéi eis dëmmer gëtt, ma well deenen et e bessen einfach mat der Bilderkennung fält, déi wäiss ze behandelen.
Beim gringe Stoft do ass et relativ egal ob Falen dra sinn, dat kriss de awer nach zimlech gutt erausgeschnidden. Beim wäisse Stoft meng ech.

An deejéinegen, deen de Projet do mécht, dee muss mol net dann vläicht onbedéngt ëmmer hei sinn. Dee brauch vläicht nëmmen eng Kéier anzestellen, dass de Klang an alles en Toun gutt ass. An duerno kënne mer ënnert der Woch selwer nach domadder spillen. Mee op alle Fall, déi ganz, déi ganz Geschicht do wäert eis och net zulescht si wäert dem Joer, wa mer séier reagéiere sollen op iergendeppes, wéi en Erklärvideo dozou méchen oder esou eppes.